Salam mähriban doganlar. Giçäsi ezil ildeşler. Gyssagly göni efir etmeli boldy. Göni efir habaryny bermeli boldy. Bilinişi ýaly türkmen aktiwist Orozgeldi Çöliýew ikinji martdan bäri Moskwaň Şeremetowa aeropordynda ýurda kabul edilmäge garaşýardy. Ynha, birnäçe günden bäri şol özüni Türkmenistanyň oppozisiýasy diýýänler Orazy Russiýada polisiýa şikaýat etdiler. Ine, Makgy iň soňunda maksadyna ýetdi. Sizem indi, sizem, şolary gollaýanlar, şu özüni oppozisiýa, özüni žurnalist diýip, siziň aňyňyzy üýtgedýänler, sizi mankurt edýänler, indi sizem tans edip begeziň, toý ediň! Oraz Türkmenistana deport edilýär. Makgy Maşenniň, ýanyndakyň, žurnalist Sumowyň we beýleki özüne oppozisiýa diýip paraň-paraň paňlaýanlar bar-a, ynha biz Türkmenistanyň oppozisiýasy, Türkmenistany şeýtjek, beýtjek, ynha siziň guwanýan, ynanýan, özüňizi alladýan, özüňizi satdyrýan adamlaryňyz bar-a, şo üç sany, üç sany. Şu üç sany adam Makgy ýanyndaky biram žurnalistimok. Ana, şolaň arzasy bilen şu wagt Orazyň Moskwada işi togtadyldy. Oraz şu wagt polisiýaň gözegçiliginde otyr. Dürsoltan Taganowa, senem indi tans et, begen, toý et, tans et. Maňa ýazdyň. Men Saňa ynandym, hakykatdan hem ýürekden ýanýansyň öýtdüm, ýazýansyň öýtdüm. Ýöne sen ýalançy ekeniň. Za sprawedliwost Makkyň ýanyndaky adam däl sen. Men şoň üçin seň adyňy tutamok. Adam sanyna siz Türkmenistanda adam sanyna alnan adamlar däl. Ilki adam sanyna girmeli. Onnoň adamlar siziň adyňyzy tutsun siziň bilen gürleşsin. Masgaralaý wara bolup ýörşüňiz. Olar hödürlediler, öz hyzmatyny hödürlediler. Biz şul işlere ökde, biz özümiz satýas, gowy edip satýas. Özümizem satýas, adamlaram, halkam satýas, aktiwistleri tem bolýa satýas diýdiler. Satdylar. Hawa, Makgeý we töweregindäkiler bileleşip Orazy deport etdirýäňiz. Bal günüňize batdyňyzmy? Galan at çürkenen, allanan, allanjak bolýan, ýok ýaşlar hereketi, ýok plan hereketi, o hereket, hemmesi ýalan. Hemmesi ýalan. Eger siz hakykatdanam halkyň tarapynda bolýan bolsaňyz, siz hakykatdanam oppozisiýa bolýan bolsaňyz, başgaça hereket ederdiňiz. Ýöne başgaça hereket etmediňiz. Indi diňle, Muhammet düýeji! Adamlary konsulhanaň öňüne çagyran, adamlary prowokasiýa edip öjükdirip köçä çagyran kim? Birinji orunda sen. Beýlekilerem ba, beýlekilerem ba. O, ýaşulylar, ýaşoklar, Sanço dagy, olaram bady, olaram çagyrdy. Ol soňundan biz size diýmedik diýibä derrew üç ýüz altmyş gradus olary üýtgedi. Bir ýerde tutulýan bir aktiwist ba bolsa, yzynda sen ba, Muhammet düýeji. Haýsy biriniň adwokat puluna kömek etdiň? Haýsy biriniň? Aýt çykyp. Aýt. Men seň bilen gürleşerdim. Iki gezek interwýu etdik. Şo interwýulara seredip görüň. Şo taýda Muhammet Düýjini tanamaýaňyz. Häzirki bilen şo şo wagtkyny tanamaýaňyz. Gowy üýtgedi. Soraga jogap berenok. O, gezip ýör başga bir ýerde. Wapşe soraga jogap berenok. Ondan bul adam bilen nädip oturyp düşünişjek? Düşünmediň, düşünmek islemediň. Şoň üçin hem men seň bilen aragatnaşygy kesdim we gürleşjekkäm, gürleşjekkäm. Sebäbi şul oýunlaň içinde senem ba, senem rol aldyň. Masgara bolýaňyz, masgara! Neujeli şuňa siziň kelläňiz düşünenogaý? Ýa size berilýän wada şu halkyň öňünde biabraý bolmakdanam möhümmi size berilen söz? Ýa size beriljek wezipe ýa-da size näme berilýän bolsa? Şu halkyň öňünde biabraý bolmakdanam ähmiýetlimi? Nädip beýdip satybilýäňiz adamy? Oýnadyňyz-oýnadyňyz, zyňdyňyz hemmesini.